and radio talk show host, e don talk about wetin im criticism of Nigerian pastors don cost am. E say e don cost am everything wey e get. E say im don lose hundred percent of im business. E dey tok dis one for one conversation wen e get wit businessman Stephen Akintayo. Di former on-air personality wey dem dey call OAP, e no hold back any mata at all as im share personal experiences wen e change im life. E come tok sey wen e come after Nigerian pastors, e lose hundred percent of im business. Fritz come explain say im decision to speak out against religious practices wey e find questionable dey no come cheap. E say e lost everything, all of dem just go like dat. E tok say e get lucrative career As MC, Masters of Ceremony, e say but the career come dry up. E come explain how one time e come earn one point five million naira per event when the dollar that time na one hundred and fifty naira to a dollar. E say and that amount come translate

e say bookings come vanish and e neva work as mc since twenty nineteen again. Una go recall say Daddy Freeze na one of di proponent of di no tithe situation for churches and e come dey call out Many of Nigerian senior pastors and sometimes e dey use uncomplimentary language to take describe dem. Of course, many pipu even if dem like di exposition wey im dey do about some of dis biblical concept but di way e dey take dey address Nigerian pastors e no dey palatable to di eyes and ears of a lot of dem and so reactions go naturally follow. E come also talk about one gig wey im get and the people come pay am up front say but when the flyer come come out everybody come say dem no go attend that party because na im wan anchor am. and because he never make money for a long time, the money when they give him as upfront, he say he don spend am finish. He say the owner of the gig come call am. He come tell am say, see how the situation be. Now he tell the man say we don already agree o and I don spend the money. Na the man tell am say no wahala, e go fit keep the money. He come also talk him experience about the situation where dem go deny you job because of your religion. e talk the story of one man e say the man say him be Muslim e say who wan give am job come tell am say he no go fit follow Muslim work e say him watch the video e say the guy still dey for the gate of di building wen di building collapse. Freeze dey refer to one tragic incident wen e involve a collapsed building. According to am, many Christians dey dey unwilling, dey no dey ready to work wit pipo of oda religions. E say and dat na one mindset wen e believe say e need to change. E say Muslims say dem dey more open to work wit Christians dan di oda way round. Na di Fris come also address di long standing controversy wen e dey surround im divorce. E admit say. im ex-wife im make allegations of domestic violence against am, e say and dat claim e follow am for many years but e come tok say di truth be say dem dey fight sometimes, e say and di fight dey get physical. E say Nigerian pipo dem no dey accept say marriage go fit end without drama. E say you no go just say marriage no work, I want to divorce. E say no, you must be a monster, e say if not, dem no go divorce you. Di video wey e take tok all dis tins. we no go fit plan here because of YouTube regulations. But country people, this lamentation of Daddy Freeze, e dey touching. One, na human being. And two, that time when he dey do him church online, free the um shitpost movement or something of that nature, he dey talk very strongly against Christian beliefs wey him personally feel say e dey wrong. and im believe say de nigerian pastors dem dey milk dia members of dia hard-earned resources and e strongly condemn am and also many times if you watch im videos e dey speak hill of many Nigerian pastors and of course many too for their videos they dey say some harsh words when e be like curses against Daddy Freeze. We go want to wonder weda na all dis tins so dey react against am or na di fact say many of dis pipo wen e dey insult dia pastors so dem come take am personal to say di enemy of my pastor is also my enemy. Or di enemy of my belief, e dey also my enemy? Or wetin come make dem come dey do like say dem dey ostracize am, nobody wan do any business with am? Abi na part of wetin dis pastors dem wey e attack dey tell dia members codedly say nobody should do anything with Daddy Freeze? Country people, this cry of Daddy Freeze as e dey explain wetin e don experience since 2019 dey come say e no dey get jobs again because e condemn Nigerian pastors and their practices. Ah una sia, e get anything wey una get to talk put for this matter abeg put am for the comment section.